Mela, eh, skużawna ta' dik il-waqfa, issa ħankomplu l-video u l-video ħankompluħ għaliex eh, suppost kellna nagħmlu nofsija biss, imma peress li qed nitkellmu fuq suġġett daqshekk importanti, ħassejna li għandna nkomplu eh, niddiskutu u nagħmlu nofsi oħra. U fil-fatt konna qed nitkellmu fuq il-mewt ta' Defni Karwan Galizja u kif impattat l kittiba li huwa suġġett ehm, forsi li fil-fora pubblika qatt ma ġi diskuss għaliex niddiskutuh bejnietna bħala kittiba imma pubblikament forsi eh, ftit li xejn saret ehm, din id-diskussjoni. U r-realtà hi ehm, għalmenu mill-esperjenza personali tiegħi u nassumi mit-tweġiba ta' Alex illi eh, jaqsam miegħi ehm, ħafna minn da li ħanejt ukoll naħseb illi il-mewt ta' defni lilna bħala kittiba impattatna b'mod ehm, ehm, li li bidlit li ħajti kollha ta' taħt fuq, ġifieri speċi dal-avveniment biddil li ħajti ta' taħt fuq. Ġifieri l-impatt tiegħu kien kbir fuqna. minn barra dawk il-kittieba li għax peress li huma bla bajt da musta taffetwom dil ħaġa u jibqaw għaddejjin jagħmlu l-istess affarijiet li kienet jagħmlu qabel minn għall-ebda differenza ta' xejn. Jew mhux bla bajt, jew għandhom interessi għandhom kull dritt ikoll interessi li l-status quo kif qiegħed eh, jaġġevolhom.

biex xorta jħossom komdi fis-sitwazzjoni kif inhi. Li ħanajdu kulħadd jagħmilha sa ċertu punt l-aktar ħaġa oħra. Ma f'dan il-każ huwa daqsxejn importanti li n-nies ikunu mhux they don't only rationalize, li jaraw l-affarijiet. Kif qal William Burroughs, the naked lunch, you know, the food at the end of your fork, what is it really? Inti qed tieħu biċċa laħam, imma what is it really that thing, where does it come from? U ħafna nies, ħafna kittieba ma nasibx li għandu għadi Maltin. Tagħmel kitba tagħhom stess, ma jkunx hemm dak l-approfondiment ta' mhux biss taħsib ta' emozzjoni, kun kollu surface kemm naf nikteb sabiħ u kemm għandi metafori sbieħ. Ejja ma għala bibi minn metafori, inti xi tħoss eżatt inti
taf, insomma. Le, interessanti ħafna li jattajtek u jirrefletti u kol forsi nerġaw niddiskutu l-istess temi għaw imma ehm, iktar f'dettali sna għaliex ehm, din hija r-realtà tal-letteratura ħafna minna fl-istorja tagħha. Ġifieri kif konna qed ngħidu, Juan Mamo huwa eċċezzjoni. U għalhekk jiena nsib l-antoloġija tal-letteratura mqarba u kittiba bħalkom importanti, mhux għax forsi kittiba li jiffukaw biss fuq l-estetika jew mhumiex kontroversjali mhumiex tajbin, ġifieri jista' jkollok kitba li mhix kontroversjali li hija tajba wkoll mhux qed ngħid hekk ġifieri. imma hemm da l-importanza eh, dan nuqqas ħanajdu hekk kbir fil-letteratura li jisu jgħat ma nafx xini l-kelma Maltija ta' skużani ġifiri jisu it's, it's engaging with society proper Minn flok. Impenjata, impenjata, eżatt, eh, ma' soċjetà impenjata mhux b'mod attivist, qed ngħid, ma' impenjata fil-ħsieb tagħha, fil-kuxjenza tagħha. Eh, issa, ovvjament, jekk kittib huwa impenjat, bil-forsi rrit, mhux bil-forsi, ma nista' nistaqsik, eżempju, eh, X'taħseb inti fuq il-ħsieb tas-soċjetà Maltija, ġifieri jekk inti timpenja ruħek mas-soċjetà, ġifieri inti b'xi mod jew ieħor tifhem kif taħseb di b'mod holistiku ġifieri aggregat. Is-soċjetà taħseb. Eżatt, kif taħseb is-soċjetà Maltija? Diffiċli tiġġeneralizza wkoll. Mela, ejja morru fuq Defni mela. Is-soċjetà Maltija, kif taħseb fuq il-mewt ta' Defni? Ah, mellu, maqsuma, maqsuma. Maqsuma hemm ċertu gradient ta' asmit bejn il-qasmit l-oħra. Nejdu għana. hemm min kien ħoss li kienet kien l-ara avveniment ta' dawn l-aħħar 20, 30, 50 sena, whatever. U hemm min jitfalek laughing emoji fuq Facebook taħt artiklu jew post dwar dwar din ħaġa. Dawk huma ż-żewġ extremes. Imbagħad bejniethom għandek ħafna ħafna ħafna gradient. Imma nistaqsini fuq l-awturi li jgħixu f'dis-soċjetà li taħseb minn dawn l-estremitajiet. Awtur huwa bniedem, mara jew raġel, u jgħix jew tgħix ġo din is-soċjetà. Allura inti ħantik eżempju, meta għandek ehm, duda ġo tuffiħa u tkun għexet ħajjita kollha ġo tuffiħa. U inti tigdem it-tuffiħa u ssib id-dud tiegħek. Imma id-dud tant għex fit-tuffiħa li bażikament huwa magħmul sustanza kważi qisu tuffiħa. Jiekol tuffiħ, jaħraq tuffiħ. I mean, it has become part of the ecosystem tat-tuffiħa. Jiġifieri inti id-dud qed tiklu ma tikol hija parti mit-tuffiħa. L-istess awturi jew artisti in ġenerali huma parti mill-ekosistema tas-soċjetà li jgħixu fiha. Allura Sa ċertu punt, garbage in, garbage out ukoll. Jekk hija soċjetà mnejka ħafna mill-awturi, sakemm ma jkunux artisti wkoll, jiġifieri they can go above, ħajkunu riflessjoni fit-tajjeb u anke fil-ħażin tas-soċjetà. Biex tkun kummentatur imma biex tkun artist, kittieb li you hold a mirror up to the society, fil-fors toħroġ naqra minnha. Ma tistax Ġifieri- tkun kompletament. Trid tieħu pass lura u għal ċerti nies diffiċli immens. Għalija kien faċli għax jiena l-owner bil-kemm għami ħajja adulta, ħajti adulta għax ħafna minnha laqas kont Malta, Allura hemm ċerti affarijiet li għalija ġew faċli għalija, anke li nitkellem ma naċċettax ġej Repubblika u hekk. U għal nies oħra dawn l-affarijiet kienu iktar diffiċli għax kienu iktar ingranati fil-cogwheels, fil-makkinarju tas-soċjetà. u diffiċli toħroġ minnha jekk inti ħa tikteb li tkisser sewwi. Imbagħad tkun ippubblikata, imbagħad ħadd tmur xogħol għada uffiċċju u hemm Mrs. Grek li tmur u diskull jum u tħares lek blikra waqt li tagħmel kafe ħadd iddejja u. Oh. Imma jiena ma kelli l-ebda Mrs. Grek tħares lejja blikra. Brussell meta ktibta kont Praga wkoll qas kont Malta. Allura da biex insemmi jien għax jien naf l-istorja tiegħi li Allura to for an author to actually speak about society, they have to take a step back. They have to be a bit looking in from the outside while still xorta Ikunu minn ta' ġewwa hawn sa ċertu punt. Per eżempju meta s-sriep tiegħi Sir Flogeos sa River Road jew kompletament storja ta' ġewwa imma fl-istess ħin il-ħarsa hija minn barra, totalment minn barra, I am looking in while being inside it. Għala issa, jekk għan ikteb fuq il-soċieta Maltija, kifini issa, ma nistax. Għax I am just outside, minn il-ġowa. Jena, nisma ċerti għaffajiet dwar Malta, Malti. Għalija, u jisu pajis stranġira, issa. Tanġaw bidli, u jimminix nation.
Alex, din din din imajja problema illi eh, biex kun artist eh, eh, biex kun kittib eżempju Malti, xaħna kittib, għarra biex kun kittib Malti u tifjorixxi bħala kittib Malti. Jekk is-soċjetà hija imnejka bit-tali mod ta' eh, il-partiġjaniżmu eċċessiv illi iwassal għal nepotiżmu, nuqqas ta' meritokrazija, l-korruzzjoni, r rent seeking u daw l-affarijiet kollha. Kif qed tajt int allura għandek sitwazzjoni li biex tkun artist u tkun kittib f'Malta, ovvjament inti Eh, trid l-appoġġ tal-istat, trid ehm, eh, tkun eh, aċċettabbli għal ċertu istituzzjonijiet, ehm, jien naf eżempju trid issib xogħol bħala teacher, ehm, jew akademik fl-università, allura trid tkun fis-serkit tal-università, ġifieri b'xi mod jew ieħor Il-makkinarju. Eżatt, trid tkun parti mill-makkinarju. Kella m'għandekx kella diffiċ jew mhux m'għandekx imma hija diffiċli ħafna. Allura qegħdin jisu situazzjoni eh, li biex tkun artist trid ehm, literalment kważi titlaq mill-pajjiż, issib ehm, eh, eh, source of income barra minn Malta biex inti tkun indipendenti biżejjed li l-vuċi letterarja tiegħek tkun autentika, li tkun eh, bizzejet eh, aperta u bla li b'dawk il-limitazzjonijiet kollha li qed issemmi inti problema ma kbira allura allura ma tantx ikollna letteratura ħabba fek. Ifhem Mark, il-ktieb li ħriġ.

U jien? Imbagħad Emanuel, le? Emanuel jgħix Malta, jaħdem l-Università. Ġifieri l-ikbar tnejn, Emanuel u Butiġieġ jgħixu Malta. U li żar tlieta jgħixu barra. Eh, Karl Schembri jiex barra u koll. Karl, eżat, Karl, terġa, Karl, għasqet l-Europa. Nara li għattejtin, it is actually in action. Eh, aħna kollha tlaqna.
All right, mela ħanku ftit eh, eh, idealista issa, Mhux ħaġa tajba, jien mhux Le, żgur li mhix ħaġa tajba li l-kittieba kollha jitilqu barra minn Malta. Ehm, imma ehm, ħankun ehm, idealist, jien naf, eżempju, idealist u spekulativ. Jekk eżempju ikun hemm politiċi li jiġu imħarkin fuq il-kas ta' defni. Taħseb illi tibda, mhux mhux ħadd biddel, imma għall-inqas tibda ehm, tiftaħ ftit is-soċjetà fis-sens li li qed iġġib dik il-ġustizzja lura li ma kellniex. Qed tiftaħ ftit dawk il-bibin li qisek għalat li permess tagħhom telqu ħafna nies. Ġifieri taħseb hemm affarijiet li jistgħu jiġru li jbidlu għad il-ħaġa fil-pajjiż hekk mod b'mod ġifieri kbir. Mhux qed ngħid fondi mill-gvern u hekk, qed ngħid is-soċjetà kif qed taħdem hekk u x'inhu jiġri bħalissa fis-soċjetà. L-ekosistema tas-soċjetà Maltija tkun iktar ehm, li tista' tieħu iktar nifs, bażikament. Eżatt.
Eżatt, tibda tieħu nifs hekk, tibda tieħu ruħ. Ara, mistoqsija tajba mmens. Ehm, kek xi politiċi mhux ħansemmu smijiet għax ma nix bżonn Aħna nafu min huma. Jiġu mħarkin u anke jispiċċaw ħabs għal tilta defni. Tkun ħaġa inkredibbli l għajna. Għajna ħaġa li anke barra minn Malta ma tantx tiġrija. Taħseb li Trump ħajamel minum tal-ħabs? Le. Zgur għalla mhuwiex. Biex insemmu wieħed, jew xi Bolsonaro għandek ċan. dejjem jħarbuhom dawn l-affarijiet. Huma każijiet vera rari li jiġu U jiġu imma mhux daqshekk daqs kemm għandhom jiġu. Imma Malta, l-problema ta' Malta jekk irridu nsejħu la problema hija mhijiex biss din ħaġa tal-politiċi tal-ġustizzja hija li biċċa ta' blata żgħira mezz b'nofs miljun ruħ fuqha M'hemmx post, m'hemmx spazju. Meta kelli di kont isni Norman Lowell u qed nibża' ngħidha m'hemmx spazju għax mhux għal hekk qed nirreferi, mhux għall-immigranti u hekk, imma għall-fatt li inti kull fejn tmur hemm nies li taf. Inti biex tkun artist veru tajjeb trid tkun rekluż Malta biex taħdem sew għax inkella ħa tkun wisq kostrett u ristrett minn ħajtek stess, minn għax imbagħad ħadd mod titlaqa' ma' dan u din kulħadd tara dan. Sorry ħan waqfek, imma jien għandi l-impressjoni, forsi sejjer żbaljat, li Defni kienet fil-fatt recluse li di dejjem kienet. Appuntu, eżatt, Defni hija L-ewwel qed Daphne ok kienet tikteb ma ma isix bħala kittieba, kienet hybrid ta' ħafna affarijiet u hemm problemi fiha dik ukoll imma m'hemmx għalfejn nitlu fihom. Daphne fil-fatt kienet rekluż biex tikteb l-affarijiet li kienet tikteb. Ma fiex imma mill-ismajna ma tantx kienet tagħmel isu toħroġ. fejn xi bidnija l bot ehm, għax bil-fors li biex tikteb l-affarijiet u biex tindaga l-affarijiet li tsej, ma tsetax ikollha social life. Mhux biss għax in-nies għax ħadd iltaqa' ma' li għajruha jew jiġru warajha fit-triq u jgarrawla xi ħaġa, imma by its very nature ix-xogħla kien jirrekjedi li ma jkollix ħbieb propja ħalli li kellha u setgħet tikteb fuqhom, imma ħa nerġa' ngħid dik storja oħra li mhijiex relevanti għal dak li qegħdin ngħidu. Imma appunt hu kienet reklus. Artisti importanti Maltin ta' tpinġija jiġi li naf, naf personalment. Uħut minnhom kienu recluses ukoll. Forsi għal raġini toħra, ma xil-kitba differenti tal-arti. Imma il-fatt li inti tħossok dejjem kostret u ristret ċertu makkinari hija problema għall-artist, hija problema kbira. Hawnhekk jeżistu wkoll, f'kull pajjiż jeżistu. Immaġina tkun artist New York, m'hemmx il-makkinarji taċ-ċajta li hemm u biex teżebixxi xi ġo ċerti galleries min jaf x'mafjużi u dak tip ta' tal-biża' jiġifieri, it is not plain sailing. Imma għandek spazju biex timraħ band oħra fl-istess pajjiż. U post band importanti wkoll, mhux tispiċċa fid-deżert. Malta, take it or leave it, it is what it is. Għax Malta, it is like a... Malta pajis, imma mux pajis fl-istess ħin, pajis, jgħamela ta' pajis. Imma hemm ċerta affarijiet mhux qed joffri omlok li għandu joffrilek bħala pajis. Isek għandek computer, ok, Malta computer, għandu screen, għandu keyboard, imma mbagħad Sorry, it-tab, m'hemmx tab, hu. Il-full stop le, il-control le, hu xorta keyboard, xorta laptop, imma m'għandekx il-enter u l-control. U il-P, prova b'vinta mod ieħor kif tagħmel il-P. Dik hi Malta.
Alex. Malta ma nħassinu kollu, irdu jingħaddu.
Hija situazzjoni serja għalkemm Minn dejjem kienet hekk, ja minn dejjem kienet hekk.
Minn dejjem kienet hekk u forsi illum il-ġurnata qed issir għax inti eżempju semmejt New York, imma biex ma nkunx qisni wkoll all doom and gloom u il-verità u kol illi anka inti stess għad illi l-internet tak il-possibilità li eh, tippubblika. Iġifiri, illum il-ġurnata għal-kem għanna daw il-problemi fis soċjetà Maltija, xorta hemm il-mezzi illi jistaw jippermettuk illi ehm, temanċipa ruħek bħal artist pratikament u tagħmel dak li għandek tagħmel biex ehm, ehm, biex eh, tikreja arti tajba mingħajr eh, ċensura u mingħajr limitazzjonijiet li konna tinsemmu. U U fil-fatt, ir-realtà hi illi eh, daw il-kittiba l-ġodda, ġifiri aħna semmejna illi Irvine Welsh kien eh, ta' influenza għal kittiba eh, bħalek u bħal Emanuel u Karl Schembri. Imma Hemm ukoll il-fattur tal-internet illi ehm, u l-Unjoni Ewropea illi fetħet ukoll il-borders, ġifieri għaw ħafna, eh, u inti semmejt New York, orrajt New York għandek il-limitazzjonijiet, għandek il-barriers to entry, imma wkoll għandek iktar opportunitajiet ukoll għax għandek hemm iktar flus, ġifieri ehm, għandek dawn l-affarijiet. Jagħmlu doing their thing. Jien niżilt naf mużika f'dan l-affarijiet u New York għandek il-barriers to entry għal ċerti affarijiet, imma mbagħad għandek ħafna komunitajiet żgħar li jinħolqu waħedhom u Malta hemm minnhom, hemm daqsxejn minnhom, ovvjament skala ħafna iżgħar. U għandi ħafna tagħma f'daw it-tip ta' nies li jemnu fid-DIY, jagħmlu l-affarijiet huma ma jibux jistennew li jien naf li jiġi xi gran Alla jgħinhom. Importanti li għax hekk hekk jimxu l-affarijiet. Li ngħidha kemm 20 sena li. Imma fl-istess ħin importanti li jkun hemm il-barriers to entry wkoll. Għax inkella, għax l-ekkim sejħa demokratizzazzjoni tal-medja u hekk hija proċedja s-soċjetà Hija traċedja. Hija ovvjament għandi mixed feelings, f'sens tajjeb li kulħadd jista' jippubblika jagħmel li jrid, imma f'sens dak ifisser li hemm ħafna għalmex u nżiber u affarijiet li mhumiex tal-livell. Li m'hemmx biżejjed quality control Tista' tgħid int ħalli il-qarrej, il-konsumatur ikun il-quality controller. Ma naqbilx, naħseb li hemm bżonn ta' strutturi iżjed infilati minn sempliċi konsumatur. U hemm uħud tama, hemm hemm min jikkriti, hemm min jikteb. Hemm hemm erba'. Imma Ma nafx, ma nafx fejn kont sejjer dan l-argument.
Eh, le, kienet diskussjoni interessanti ħafna. Bdejna fu ftit l-istorja letterarja Maltija u rajna l-qasma bejn eh, il-letteratura qabel il-moviment realista, ħanajdu hekk, ta' daw l-aħħar 20 sena u 25 sena. U eh, għarreferejna ħwa Mamo li kien eċċezzjoni għal qabel, Umbat, id-diskutejna l-aspetti wara l-influenzi ta' il-kittiba realisti u anka xinu li jgħat jgħamel u joħloq daw il-kittiba realisti b'kontrast għal-kittiba oħrajn u koll u semmejna tkellimna u koll importanti ħafna il-każ ta' Daphne Caruana Galizia huwa eh, xi ħaġa li jimpattana b'mod dirett, speċjalment lil l-kittiba. Eh, aħna diġà għamilna iktar ħin. Ifiri biex nara jekk ma jimpurtax, staqt nistaqsik. Eh, mistoqsija iktar ġenerika. Għax naf li inti taqra u tisma' ħafna mużika. Tista' tgħidilna x'inti taqra bħalissa u x'inti tisma' mużika bħalissa.
Bħalissa qed naqra Satanic Verses.
All right. Ta' li biex naqraħ ħafna ħafna żmien. Ehm, meta konna ix Londra kont xtrajtu u kon mort lura dak fil-92. Kon mort lura d-dar moħbi fil-basket għax bżajt fl-underground u hekk li xi ħadd jara l-Satanic Verses u anke hawnhekk jekk ħanaqraħ barra naħseb aħjar ma nagħmel hekk, ma nagħmel hekk għax hemm erba' ma tantx jieħdu gost. Ah dak issa bdejtu tagħmelux. U bil-Malti qedlek rajt sajf milux oġobni għax kont smajt ħafna bih u l-pubblikatur Glenn Calleja nafu u naf li huwa bniedem serju. Dak kien qara Trojan il-ktieb tiegħi kien qrah qabel ma ħareġ kien tani xi pariri vera serju. Allora qed naqra Imma bħalissa qed nikteb, mhux ħażin, allura mhux qed naqra wisq, għax qed nipprova nevita. Għandi bżonn iktar ħin biex nikteb. U allura trid tkun iktar trid tażel so kif tuża ħinek. Li jien vera hopeless fiha din ħaġa. Trid ngħid xi ħaġa Mark tal-aħħar Għax ħa ninstemgħu isna Malta ja, Malta mhux tajba, Malta bla sens, eċċetera. Dak mhux li kont qed ngħid. Malta hija sitwazzjoni vera partikolari. Anke fil-bini, pereżempju l-kostruzzjoni. Hemm ħafna kostruzzjoni barra minn Malta wkoll u l-korruzzjoni forsi mhux daqs Malta imma ħa ngħidu li hemm. Imma, peress li d-daqs ta' Malta hija li huwa li hu, iċ-ċokon ifisser li ma nistgħux nittrattaw nittrattaw il-Malta kif pajjiżi oħra jittrattaw lilhom infushom, għax hija microcosm delikat ħafna. Allura, anke fil-arti, fil-litteratura Maltija, Huwa, hija litteratura ta' pajjiż. It's an age national literature. Imma fl-istess ħin, it is a literature of a small rock, of a small overcrowded rock, which is not only a country. U daw id-dettalji, daw il-nuances naħseb importanti li jiġu li jitqisu meta nitkellmu dwar Malta f'kull ħaġa. Għaliex Inħoss li nqabblu u ma jkunx like with like. Ukoll għandna ċertu aspettattivi li pajjiżi oħra jkollhom li aħna ma tantx huwa possibbli li nilqgħu. Mhux qed ngħid fuq korruzzjoni u hekk, imma fuq ċertu pereżempju ċertu kittieba li nixtieq li jeżistu Malta li x'aktarx il-karattru Malti mhuwiex ehm, congenial biex jeżistu dawn, trid tara li l-essenza ta' l-kitba Maltija hi li hi u tista' tikber, tista' titjieb, imma within its own being, within what it is, what it is. Ma nistgħux nistennew li kittieb Malti jsir Faulkner, għax mhux Amerikan. Tifhem?
Grazzi ħafna Alex, naħseb kienet konverzazzjoni interessanti ħafna. U ovvjament jekk tridu taqraw iktar tistgħu taqraw eh, l-antoloġija tal-letteratura mqarba fej tistgħu sibu li tkisser sewi u anka kummentarju ta' Loren Vella fuq eh, li Askallimna fuqu, insejt, peress li bqajt eh, nitkellem eh, fuq affarijiet eh, oħra, imma żgur ħansi. Interessanti, Mark, sorry, interessanti li mara kitbet il-kommentarju, għara kon kontent li kienet mara. Għax jiena meta ħarġet dik l-istorja kien hemm dak il-furur, il-maġġoranza tan-nies li qalu li proset kienu nisa. U l-maġġoranza ta' nies li ddejqithom kienu rġiel. Ma nafx xi tgħid di forsi xi soċjologu jixtieq jistudja din l-art.
Grazzi ħafna, Alex. U narawkom dal-boħra. Grazzi ħafna.